God says that in the book of Isaiah, for they are written before me, all your iniquities. gonne maleo wa gago a ga pele ga me ka gale There's a video about you in heaven go na le setshwantsho sa mosikinyego mo legodimong ka ga gago of the good things and of the bad things that you have ever setshwantsho done. sa tse di molemo le tse di bosula tse o di dirileng So you don't want to go nna wishy-washy. You want to be exact terrible le wena. you don't have to beat by the bush o tshwanelwa ke gore

And then what says, as you confess your sins exactly, baebele ma- magwaete a re ka ga o ipolelang maleo a gago ka teng because they are written exactly that way. ka gonne a kwadilwe hela sentle ka thulaganyo ka For tatelano every eo. sin you confess, gonne boleo bongwe le bongwe jo bo ipolelang It is written, wa kwalwa, against it that you have confessed this. go ya ka ha e leng gore o bu- o ne o ipolela ka teng The writing against the sin go ka ha go kwadilweng ka teng kgatlhanong le maleo is beautifully represented by the priest taking the blood which have your sins go emetswe ke moperesiti a tsaya madi a a nang le maleo wa gago and sprinkling this blood in the holy place in that veil that separates the holy from the most holy. A ba kgaša lone letsela le le kgaoganyang lehelo la maitshepo le maitshepo a boitshepo? This is logical. I love God. This is logical. Mo go ga tlhogo ke rata Modimo. The things are from you to the animal, Maleo a tswa mo go yena a tsena mo phologolong, and blood is in the, uh, life is in the blood. mme kana botshelo bo mo mading. And with the blood of the animal, the sins are now in the basin as the priest is Jaanong going. Ha re lebeletse madi a kana yaanong boleo bo mo- bo mo beisaneng. And as he's sprinkling the sin in the, in the vein, which was representing Jaanong the ha a body kgwatlha of Jesus, boleo bo mo e leng gore ke sesiro. the, the, the, the sin have moved from you to the animal, from the animal to the basin, and from the basin into the sanctuary. Jaanong e be e le gore boleo bo dule mo go wena bo tsena mo phologolong, bo tswa mo phologolong, bo tsena mo beisaneng, e be bo tswa mo beisaneng bo tsena kae? As you are confessing your sins every day and ga o every mo- ipolela maleo a gago tsatsi le letsatsi morning and evening, moswa le maitseboa your sins are actually being transferred to the sanctuary above. maleo a gago a tsewa a ya ko motlaganeng wa They are selegodimo not yet blotted. ga a ise a sutlhiwe They have been transferred to the sanctuary. a isitswe hela ko motlaganeng Therefore, it necessitates that the sanctuary needs to be cleansed from the sins that are there. jalo he go ka tlhokagala gore motlagana o tlhatsiwe ka maleo a a leng goo What am I trying to say at this moment? se ke lekang go se bua gompieno ke I gore am giving you an opportunity right ke go now. ga sebaka gone jaana Transfer your sins to the sanctuary above. Tsaya maleo wa gago wa ise ko motlaaganeng wa selegodimo. You know your video, I know my video. Right now, I'm, I'm attending my video. O itse setshwantsho sa gago sa motsikinyego ke itse sa me nna yaanong ke itebaganya le As sa. I'm sending my sins above, Jaaka ke romela maleo wa me ko I legodimong. believe Ke a dumela. that as Jesus does the work of finishing everything, Jaaka Jesu a o etsa tiro ya go dira sengwe le sengwe.

Thank God for the lever. After the altar of burnt offering, there is the lever. jaanong morago ga sebeso go na le The, the lever mogopo, mogopi, mogopo mogopo rra, e se Yeah. mogopo. Mogopo wa botlhapelo. Water was put inside the lever. metsi a na a tshelwa mo mogopong The laver was not to cleanse you, mogopo e ne e se o go phepagatsang but you, you, you wash with the water. o ne o tlhapa ka metsi Now you need to understand about something about the laver. It was made from the looking glasses that were taken from the children of Israel, from the daughters. of Israel. mogopo o ne o diri- o- o dirilwe ka Majana a a neng a tsere mo baneng ba Go Iseraele. looking glasses go tewa diipone like Ehe. mirrors Ee, rra. Ehe. that's the king james i just wanted to sound sophisticated okay that was just a commercial break we are back to Sina Star. Amen.
so it was made from these mirrors and these mirrors were made from bronze E be e le gore yaanong mo- mogopolo o o dirilwe ka diipone.

Mo nakong ya ene gore gongwe holy sandals. They were wearing sandals. ditlhako tsa Ee, go bone. ne go na le ditlhako. Dimpetšhane a kere. And as you'll be moving up and down in the sanctuary, Jaanong ya ha nne a ntse a ya kwa le kwa mo your feet motlaganeng. will become dusty. Dinao tsa gagwe di ne di tlala lerole. And as they were approaching the lever, E ne re ha tla ga mogopong. the o. mirror was meant to show them that look at your feet, they are dusty. e be e le gore diipone di beetswe go mo kaela gore bona dinao tsa gago ka ga di leleswe ka teng But the mirror had no power to remove the dust. mme e be e le gore seipone ga sena maatla a go ka mo So phepaga they were to wash their hands jalo ge bana ba tlamega go tlhapa diatla and they were to wash their feet ba bo ba tlhapa le dinao tsa bone before they can even enter the holy place. pele ga ba ka tsena mo lehelong le le boitshepo Representing that not even a particle of soil was allowed to enter. go into tewa go te le ga e le tlhakanyana ya mmu e ne e sa letlelele go tsena mo helong ga boitshepo Cleanse your hearts, ntlagatsa pelo ya gago ye double minded, bao ba le megopolo mebedi and cleanse your feet lo ntlagatsa dinao tsa and and your lona hands, ye sinners. le diatla tsa lona lona baikepi As you were sinning against God. ha le ne le ntse le lebohela modimo even though you confessed le yourself, ha o ka tswa o ipoletse and maleo even though the blood of Jesus is like full of soap, o ka tswa madi a ga jesu a tshwana le molora o you tlhatswang have been putting soap in you. o ntse o itshasa molora You need the water to cleanse. o tlhoka metsi go itholola
You are to wash your hands o tshwanela ke go tlhapa diatla tsa before gago you can even enter pele ga o ka tsena into a deeper room with God. mo lehelong le le gaphegileng You are le le doing- ko teng le so, modimo so you see that in prayer that you can actually move. jaanong a bona ya gore mathapelong tota o ka tsamaya For we do not walk by sight, gonne ga re tsamaye ka matlho ka go we leba. walk by faith.
re tsamaya ka tumelo As Jesus was moving from the holy place into the most holy place, ga jesu a ne a tswagele mo go boitshepo a tsena mo heleng ga boitshepo wa boitshepo there were faithful brethren who moved with him. go nna le ba bangwe ba ba kaoleng wa ba tsamaile le ene ka Yet they were tumelo. still in planet Earth.

O ya kwa mogopong. The lava and the water there represent the cleansing. Mogopo le metsi a emetse ntlahatso kana tlhapiso. That's why we teach about baptism. Ke sone se re buang ka kolobetso. Baptism is not only to, to cleanse from sins, Kolobetso ga se go tlhapa dibe hela. But it is to cleanse you from even a guilty conscience. ke go go ntlahatsa le mogopolo o e leng gore o rwele go ipaa molato This is the reason why Paul represented the baptismal pool as a grave. ke ka moo paulo a nang a tshwantshanya Lekadiba la kolobetso le Because lebitla. even though you confess your sins, they are still in your brain. You Le know ha you o have done it. ipoletse maleo wa gago a ntse a teng mo tlhaloganyong ya And you gago. don't feel forgiven because you know you have done it. Ga o ikutlwe o itshwaretswe ka gore There is an assurance that you need to be, for, to be jaanong given. wa ruri gale o batla thurigaletso ya That if any man be in Christ, gore le ga e le mang motho le ga e le mang ga a le mo go keresete he is a new creature. ke sebopiwa se sesha Old things are passed dilo away. tsa pele di hetile Behold, all things are become new. bonang dilo tsotlhe di hetogile You need to sesha remind Satan that Satan, you know what? That old man that you're talking about he has died and he's been o dead. tshwanela ke go gakolola satana gore ee satane motho wa wa pele yo o buang ka ene o sale a This is a tswile. new one.
yo ke yo mosha Ezekiel Let's read, Esekiele. let's read Ezekiel as we come to the close. a re ko go esekiele jaaka re tswala
Monna wa re Baebele ya gago ya lapa o tla re rehetse. The book of Ezekiel Are you in the book of Ezekiel at least? I know we are all looking for a chapter. Chapter 36. And we are reading verse 25. esekiele kgaolo ya masome a mararo le boratano 25
We are reading verse 25, but let's start in verse 23. This is the last verse I'm reading. jaanong ra go simolola ka temana ya masome a mabedi le boraro

Mme ke tla itshepisa leina ja me je legolo je le tlhapaditsweng mo merahing, je lo le le tlhapaditseng mo gare ga yona, mme merahe e tla itse ga ke le Jehofa.
For I will take you from among the heathen and gather you out of all countries and will bring you into your own land. Gonne ke tla lo tsaya mo meraheng ke lo phutha kwa mahatshing a otlhe, mme ke tla lo Lle re mo lefatsheng ja ga lona. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean, from all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. Hoo ke tla lo kgatšha ka metsi a itshekileng ke lo itshe, mme lo tla itsheka. Ke tla lo tlhapisa leswe jotlhe ja lona le medimo yotlhe. e ya lona ya disetwa. Paul says, This one thing I do, Paulo a ba re selo se le sengwe hela se ke se dirang forgetting all that is behind, ke lebala tsotlhe tse di ko morago I press toward the mark of the whole. ke gatela pele
You are saying to God at this moment, o raya modimo o re mo nakong e God, cleanse me from a guilty conscience. modimo ntlahatsa mo megopolong Cleanse E my heart tlhokameng. because even though you have promised to forgive me, my heart condemns me.
ntlagatsa ka gone le ga o ntshologeditse pelo ya me e ntse e mpaa molato For if our hearts condemn us, God is greater than our hearts and he knoweth all things. Ka gonne leha dipelo tsa rona di re baya melato, Modimo o mogolo go di heta. You are praying for a clear conscience before God. O rapelela segakolodi se se phepa.
So that even when you walk out of this church to, today, Gore le ha o tswa ka kgoro e, as you are going to be taking the last prayer this morning, jaaka re tla be re ya go tsaya thapelo ya bohelo mo mosong o, you walk out of this church a forgiven man. O tswa mo phuthegong e o ikutlwa o le motho yo o itshwaretsweng. And not only forgiven, E seng o itshwaretswe hela, walking confidently in the newness of life. o tsamaya ka tshosologo mo bošweng kana tshwagatsong ya bo- ya botshelo. And as Satan reminds you that maabane a la yana before this Sabbath, E be Satana ya go gakolola gore just yesterday before beginning of the Sabbath. You speak like a Christian and say, Yes, that is true. O re ee go ntse jalo. I have profaned the name of God. Ke gatakile leina la Morena. But for his name's sake, Mme ka ntlha ya leina la gagwe he is to be sanctified in me. O tshwanelwa ke gore a siamisiwe mo go nna. And he has cleansed me from a guilty conscience. O ntlhapisitse a ntlhatswa mogopolo wa go ipona molato. This is what brings joy to a Christian. Se ke sone se se le reng boipelo mo The mokereseting. consciousness of knowing that you are forgiven and God hold no grudge. Mogopolo wa go itse gore o itshwaretswe ebile Modimo ga a go beye molato ka gope ga a Ke mo go teng ga te la re le ira eng kana ka setho. Ga go be ba mbara ka Ga go ba ba Sengwakeng.
mbara.
So you are going to pray O tshwanela ke go rapela that God may cleanse you from a guilty conscience. gore Modimo a tlhapise segakolodi sa gago. You just confessed your sins. O sa tswa go ipolela maleo a There's gago. therefore no condemnation Ka jalo ga gona The problem right now is you and your brain, you are still condemning yourself. jaanong mathata ke wena le pelo ya gago hela o santse o ntse o ipaya You molato are going to pray, God, deliver me from myself jaanong re ya go rapela gore modimo nkgolole mo go nna and cleanse me from a guilty conscience. mme o nthapise mogopolo o e leng gore o ipa- o ipaya molato Help me to walk before you confidently knowing that you have redeemed me and you are to restore me. gore ke tle ke tsamaye ka tshosologo ga pele ga gago ke itse gore o intshwaretse mme ebile o tla boa Am I o in e- guilty conscience?
o ntlagatsa nkile ka batla go tlogela tiro ya modimo ke bona re a ka ke tlogele wa nsela Ke I tla tlhola want- ke re ra jang ke ntse ke itse. a guilty conscience can even keep you from your destiny Mogopolo o wa go ipaya molato o ka kgona gore o go kgoreletse go goroga ko o tshwanetseng go goroga teng. No one walks out of this door Ga go ope yo o tswang ka kgoro e without the assurance a sena tshologetso, that God is willing to restore you thurihatso ya gore Modimo o ikemiseditse go bo a go to that buseletsa special and great work He has called you for. A go buseletsa mo tirong ya e molemo e a neng a e go bileditse. This is your moment.
E ke nako ya gago. And as I'm praying and closing, I will be seated down. I'm finished with preaching today. Jaanong jaaka ke tla beng ke ke rapela, ke tla be go tsweng go ke nna gase, ya me tiro ya go bua le lona ke e weditse. We are praying.
Re a rapela.

with hmm. you. There is no wrong. Ga gona sekoloto ga gare ga rona le wena Modimo. Re thuse gore re dumele seo ka Jesu Kriste ra rapela. Amen.

a re rapele modimo rraetsho ka leina le le maatla la morena jesu re ya go leboga kgosi tanke modimo wa rona ka sebaka se sengwe se segolo seo se regileng mo mosong ono O tla go tsena mo sebakeng seno, Jehofa, sa go re gakolola le go re tsibosa le go re bula matlho, Morena, go itse gore mo leetong leno le re tsamayang mo go lone go ya polokong kgosi ya botshelo, e le rona jaaka batho ke le rona re ka le, re ka le ithontshang, mme o sale o re hile tshwanelo eo. Ka Leina le leng maatla la Morena Jesu re ya go leboga, Rra. Re rata gore Morena Jesu, jaaka o ne wa akgega mo mokgorong, gore madi a rona, rra, a kileng a tshelegela mo phologolong, a tshelegela mo mogopung, a kgatšhiwa mo gare ga sesiro, wa a rwala, Morena. Re thuse, Kgosi, go se kitla re retologa re ipona re tabola gape maleoa, re a ikapesa, a re rontsha tshwanelo ya go tsena ka Bogosi jwa Gago. Mme ga o dirile jalo, Modimo wa ka, leina go ba go gala ledua la Gago, ka Jesu Kriste, Morena. Kgosi ya Botshelo, re santse re Go leboga le mo nakong ya gompieno, rra, Mo matlhokong a rona, Morena, mo ditlhaelong tsa rona, Kgosi, leba mongwe le mongwe yo hano ka pelo ya kutlwelobotlhoko, yo o ka o ntse ka gale, Morena, mo mautlwelobotlhokong a gago, mme o re neele go ya ka tshiamong ya gago. Re apole mowa wa go iphitlhela re rwele bokete mo ditlhaloganyong tsa rona mme re bo ithwesa. Ka ntlha ya gore bangwe ba re loile gore re se ka ra atlega mo botshelong, ke ka moo re ba rweleng e le mekgweleo mo dipelong le mo ditlhaloganyong tsa rona. Jehofa, re thuse mme o re golole mo go borona rra go iphitlhela e le gore ke rona dikgoreletsi mo go rona. O nonogile, Jehofa, ga go na nonofo epe e e hetang ya gago. Le ga e le mang yo o leng gano mo nakong ya gompieno, Kgosi ya Botshelo, Ke oba sehatlego sa me ka boingotlo, ka boinyatso, mme ke neela Wena taolo, Jehofa. Mongwe o tsile hano mo nakong ye, a tlaa goga botsogo jo e seng jone, Jehofa, mme ka ntlha ya pitlagano mo segakoloding sa gore o gatile sengwe se mongwe a se mmetseng gore a se gate, Modimo wa ka, tsipola selaga se se ntseng jalo le mo nakong eno mme o mo golole. Mongwe wa hano, Jehofa, o rapetse dingwaga ka dingwaga, a eletsa go bona Mopati wa Botshelo. Ba a neng a ba sologetse ba nyala go sele, ba a neng a sologela gore ba tla mo hitlhelela ba retologa ba ya go sele. Oo, Jehofa, tsela e o mo rulaganyeditseng yone, ke a rapela ka Jesu Keresete, Morena, le mo nakong ya gompieno, kgaola melelwane e e beetsweng ke yo o bosula, Morena, mme a bone lesego le le tswang ko go Wena, Kgosi ya Botshelo. Le ga e le mang yo o sa leng ka a tsene ka dithuto a rutega, Mme a sologela gore mo nakong eno o ka ba a gololesegile, a na le seatla sa go itshetsa. Mme go lebega go na le sengwe se se kganetsweng. Modimo wa ka, le mo nakong ya gompieno, kgaola melelwane e e ntseng jalo, Jehofa, mme o mo neele, o mmulele kgoro e e tla reng a tsene ka yone go be go se na ope yo o ka e tswalang. Ka Leina le legolo le le maatla la Morena Jesu, re tswa gano, Kgosi. Re a tsena mo go lone lehatsheki le, Morena. Le re tswela pelo. Re tsena mo go lone lehatsheki le, Jehofa. Le a itse gore re ntse re hiwa boammaaruri jo bo tswang ko go wena, mme yo o bosula o eme ha kgorong go re gakolola tse re di dirileng maabane. Modimo a ka re neele bobelokgale jwa go ema re mmolelele gore, Ee, re a itse gore re di dirile, mme tshiamo ya Morena Jesu e re lekane go re ntlahatsa le mo nakong eno. Ha o dirile jalo, Kgosi ya Legodimo, re thuse go gata mo dikgatong tsa Morena Jesu, tse re itseng gore di tla gata go le thata, di tla gata go le bonolo, mme se se molemo ka tsone ke go re di isa ko botshelong jo bo sa khutleng. jo re dumelang gore lengwe la malatsi o tlaa bitsa, mme re eletsa yang go ikutlwa rraaw re akgola gore re tsene ka dikgoro re be re akola botshelo jo bo sa khutleng jo o saleng o bo rebetse. Ka Leina le legolo le le maatla la Morena Jesu re a rapela. Amen. Remind the church to come at four for the visitations.